qoyulaşırdı. Bazen onların ince qanatçıqların deprenmesi göze körünmese de, qalın ağaçların dalları arasında sola-sağğa sapmadan avelendiklerinden duyulırdı. Kelin fırlantısı arasından dumanlı yüzü körünür kibi körünmekte edi olar. Göz almış yarıq boyalara bürünen yumuşaq pufları, uçuş tarzları, qıyafet ve şekil çeşitleri ne qadar çoq ise, o qadar da ses çeşiti, sayrama usullarınıñ zenginligi qulaqları hoşlar, insanı bayıltırdı. Heyrana bıraqması şu ki, onlarnıñ hiç biri digerine keder etmez, digeriniñ işine-güçüne qarışmaz, sesini kesmezdi. Aksi tarzda biri digerine uyar, destekler, uyğunlaşırdılar. Beraberlikte tartılan kemaneniñ temıstil nağmeli türküleri, sayrama çeşidi ve gürü, ormanı ziynetler, dünyayı cennete çevirirdiler. Aypetriniñ ucundan inen arabanıñ üzerinde genç faytoncı Eşref yarı uyuyaraq, qolundaki qamçısınıñ uclanmış sapı legengilden terli atlarıñ arqalarına doqunuyırdı. Temize tıraşlanmış dülber yüzü bugün çoq irken töşekten qalqmasında de açılır, de dumanlanır, yorğunlaşırdı. Atlar da oña qulaqasmaz ve kendi başına aldıqları orta bir surat yürüşi ile yeni nallanmış tuyaqlarını havada yengilden oynatır, püskül kibi temizlenmiş ve iyicek qaşınğalanmış quyruqlarını taraf-taraf sallandırıp kiderdiler.

Qoca dereklerin tas bedenleri diger ot ölen ve qoyu çalıların orada tamır atmasına, yaşamasına da yer vermiş kibiydiler ki, qoşulıp yuqarıdan tatlı-tatlı şırıldayıp aqqan özenniñ nağmelerini hoşlu-hoşlu diñlerdiler. On yediye daa kirmemiş Şerife hanım babasınıñ qızı olduğından, qorandalarında bazen-bazen kendi sözüni keçire bilirdi.

Onıñ gözünde ilvansız qız sanki alildi, hastaydı, böyle düşünirdi. Faqat ilvanlar qızı qız, hanımı hanım ede bilirler. Sızğırçıq, papağan, kanarya ve sarıbaş bülbüllerin sayramaziyleri birden deñiştiginden, genç faytoncı yuqu sıramasından qalqınaraq, qamçısını atlarnıñ üstlerinden bir daha aylandırıp, Kiyiz töşelmiş yumşaq oturuvuçın kenarındaki aralığa yerleştirdi. Yanındaki qalın qumaç dorbasını açıp, içinden bir köşet tatar maya ekmegiyle yoğurt bardağını çıqardı. Arqasındaki fayton pencereçiginden ateşli nazar eyleyerek iyeceklerni işmar etti. Şerife hanım başını ters çekti. Anasın yolu hazırlağan erzaq sepetini de kenarladı. Soldan kelen pencereçigi indirerek, quşlarnıñ veren qulaq dügünine daldı. Faytonnıñ arqasından demir ilmege bağlanmış iri kök tüklü baraq köpegi soluqlaya-soluqlaya öge ilerilerdi. Boynundaki qalın yumuşaq qayışı ve üzerindeki zıncırı tartılaraq çapmasını yengilleştirdi. Qulaq ucları sarqmış ve tükü eskirmeye, deñişmeye başlamış ise de, Qabarım uçeli bacaqları onı dev küçüni kösterir. Dağın içinden keçen yolculığın qavsızlığı işbu iri qırmızı gözlü alabay üzerinde edi. Bunı iyice añlayan alabayın kendisi de, sola-sağa göz ataraq, her ihtimale qarşı, arada-sırada bir ırıldayıp alırdı. Fayton Kökköz'e kirdigi zaman artıq quşluq vaqtı ise de,

uçqurlı şalvarları, belquşaqları bir tüste, bir fasonda olduqlarını göze alan Şerife yine de onlara acıdı. Aman-aman boyları bir ve şekilleri de bir idi onlarıñ. Bir tüs, bir biçimde olan saqal ve mıyıqları insannıñ hoşuna giderdi. Feqat avlaqçaraq bulunan azımlı bir guruh gençler içinde bir-birinden ayırılanlar vardı, Mavı gözlüler, yıltıravıq şapke giymişler, boynı tıraşlar, aq yaqalı olıp, ters baqqanlar da olar. Yolda keçen faytona meraqle baqar, küçücik pencere arqasındaki dülber yüzlü, düz biçimli fesinde pulçuqları oynayan hanımzadeni körerdiler. Amma yaqınca varmaya istekleri olsa da, alabayın ırıldısı, ara-sıra boğuq havlaması ve dev müçele şekli onları oturan yerlerinden qıbırdatmazdı. Yalnız qırmızı yüzlü birisi şapkesini siperliginden qaldırıp, elinde sallayaraq Şerifiye selâmlamıştı. Bu levhayı seyir eden genç faytoncınıñ açuvından yüzü sıyarmıştı. Yol çetinde bulunan elma ve armut bağçasınıñ orta tabasında çalışan bağçıvanlarıñ düm-düz uzun saplı leskerleri, omuzlarındaki keñ qayışlı orunme sepetleri, beyaz örtüli iri müçeli yardımcı qadın ve hanımlar uzaqlaşa-uzaqlaşa, ahırı, körünmez oldılar. İki saatten soñra Şerifeleriñ faytonu artıq Bağçasarayıñ kiriş kemer qapısı yanında edi.

Kiçik qova ile çeşmeden atlarına vealabaya suv ketirmişti. Şerife hanım havesini faytonda içerek, eşrefli baş caddeye inmiş, göz çekici dükânlara dalmıştılar. Hansaraydan yıraqça bulunan İlvanlar dükânın qapusı ögünde iki taraf iki silâhlı qoruyıcı körünce, heyran oldılar. Bu levhadan añlaşılırdı içindeki malların qadri ve qıymeti. Otuz, otuz beş yaşlarında gür qara mıyıqlı qoyuncu Şerife ve Eşrefi quçaqladıqça, ağız dolusı gülümseyerek mermer kibi beyaz sağlam dişlerini artıq sergiye vermişti. Her zamandaki kibi, dükânına kirenler çoq, mal alanlar azdı. Hem qoyuncuya kiren müşterilerin altun alacaq durumı belliydi birden. Şerifeye yaltaqlanaraq rafın cam tübündeki altun süslemeleri köstermeye ve añlatmaya tutunmıştı. Qoyu vişne tüslü qumaç üzerinde ilinmiş altun ve kümüş süslemeler fener kibi yanmaqta edi. Şerifeniñ gözleri hızlı-hızlı yürümekte edi onların üzerinde. Amma hiç birisinde çoq duramazdı. Hepsinde bir ille, bir qusur bulurdı ve yazıqsınup digerine dikilirdi.

Qoyu örneklenmiş eki altın küpe bulunmaqta edi. Bunlara dikilmiş şerife artıq qıbırdamazdı. İnceden ince örneklerle işlenmiş altın küpelerniñ çerçiveleri ve aşağıdaki kemerçiklerniñ ortasında sarı üzerinde qırmızılı-yeşilli noqralı ziynet taşçıqları şerifeniñ yüregini aldılar.

Quyumcı söyleyen fiyatın üçte biri bile yoqtı onda. Şerife göñlü qırılmış duruyırdı. Quyumcı ise meseleyi qoyurtank kibi, bu böpeler som altından olduqlarını, bunları yarın alacaqlar bar olduğını, şunıñ içün sergiden aşağıya aldığını söylüyurdı. Şerifeniñ gözlerini qaranlıq basmış, içi-bağrı yanıyur, dudaqları titriyur, fesindeki pulçuqları damğaymış kibi biri digerine doqunırken sağır-sağır davuşlar veriyordılar. Şerife birden sertlenip, qapuya doğru hızlı adımlamıştı. Şu ande Eşref, yıldırım tezliginen onıñ elinden tutmuş ve keri çekmişti. Kendiniñ yamavlı şalvarın cebinden bir avuç altın dukat paralarını çıqarıp, saya-saya dükâncınıñ eline uzattı. Küneş kibi yanan som altından işlenmiş küpeler artıq Şerefiniñ elinde ediler. Tren yolu yanından keçen araba yolu ile Sürençige yaqlaşan faytonnıñ çevre şekli quvanç ve seviçlerle dolmuştı. Kenardan baqıldıqta,

Ditrek nazik elleriyle onıñ keñ şamarlı taş kibi qatmış qollarına yapıştı. Heyecanle, Eşref, menim eñ qıymetli, eñ sevimli İlvanım, sensiñ, dediginde, Eşrefiñ içi-bağrı yanardağ kibi puskurmış, avmış, avelenmişti. Kesik ve boğuq bir sesle, Babañ seni maña vermezse, bu yarıq dünya menim içün qaranlıq bir gece olacaqtır.

Gece kemiracek yağlı kemikleri düşünüyirdi. Eşref ve Şerife, fayton içindeki yumuşaq kürsi üzerindeki biri-biriniñ ellerinden tutarken, yaşlı gözleriyle boseleşleşiyirlardı. Uzaqtan kelen yürek iritici kemaneniñ temstil nağmeli sesi onlarıñ neşesine neşe, nazına naz, sıcağına sıcaq veriyordı.